School naupang ho chu bangin an in lam pan turin school compound chu chhuahran mekin hlim takin an awm hlawm a. A thenin a tuka an tiffin pai tum te inhrilh hlawmin an thiante nen chuan an titi bawrh bawrh a. Chutih lai chuan mipa naupang pakhat A uniform kawr pawh a chhiat tawh em avanga inbel ha erawh chu amah chauhin school gate chu a chhuahsan ve mek bawk. He naupang hi Santosa a ni a, hmel hlim lem lo takin an inlam tlang chu a pan ve mek a. Santosa hi unau pahnih zinga upa zawk a ni. A nu leh a pa chu kut hna thawk mi niin an in pawh in lian lo tak, a bang chu hlum hmanga zut a chung rangva a ni. A nu leh a pa chuan an thlai thar hralhna te atangin an fapa ta Santosa chu school an kal tir ve thei tawk tawk a, a chang chuan fi pek tur pawh an nei zo lo thin. Nitin a nu leh pa te chuan hna thawkin chung an thlai thar te chu bazar ah tawlai lir hmangin an nawr a, an zuar kual thin a. Thlai zuar dang an tam ni phei chuan an inhralh tlem thei hle. School chawlh lai chuan Santosa chuan a nu leh pa te chu a pui ve thin a, an thlai zawrhna te pawh chuan a zui ve thin bawk. A pa chuan a school kal dawn apiangah thu tha tinreng hrilhin a thlah ziah a, Santosa erawh phur lo takin a kal ve ziah. A chhan chu school naupang dangte ah hian thian a nei ve lo mai ni lovin school naupang dangte hian an hmusitin, Ngre thei fa, bal bawk si, form nei chhe thei si te an lo tih khum thin a ni. Class-a a thut lai te pawhin a then chuan a ruka inhrilru in Santos a hriat phak tawk lek si hian a chanchin chu fiamthu thawh nan hmangin a inhrilru fo thin. An class pawh chu nuam a ti lo hle a, zirtirtuin a zirtir lai pawn a chang chuan thil dang daih a lo ngaihtuahin pawn lam te a lo en leh vung vung thin a. Tum khat chu class an lak lai hian peon chu lo kalin Principal-in room ah Santosa kal turin a lo ko va. Santosa pawh chu thawmhnaw chul tawh tak nen chuan Principal office lam chu panin a kawngka ah chuan luh a ni dil a. Principal-in a ko luh hnu chuan Principal dawhkan bulah chuan a ding ta ran a. Principal chuan thil dang a lo buaipui lai mek niin Santos chu hlauhthawt hmel tak hian ruai lam a bih ran a. Principal-in a thil buaipui lai tih zawh chuan rawn tawng chhuakin, Thla thum fee i pe tawh lova, i chhungte i hrilh ngai lo nge, nangmahn i fee tur an pek che i hmang zo thin zawk a han ti a. Santos chuan, Sir khawngaih takin min hrethiam hram hram rawh, kan thlai thar kan hralh tha lo lutuk a, fee tur kan la nei thei lo a ni, tiin kut suih chung hian a han ti a. Principal chuan bathlar lamah hruai chhuakin, Hei hi i nu leh pa hrilh ang che. Naktuka fee rawn keng lo nih chuan he school-a i kal chhunzawm thei lo vang, haw nghal nal nal ang che, tiin a aw chu a nel awm loh hle mai. Santos chu mittui parawl teuh hian a awm a, a zak lutuk bawk si chuan a bul awmte pawh chu a hre chang hlawm lo a, school naupang dangte chuan an lo en thup a, lunghnu leh hreh tak chuan a haw ta hnak hnak a, In thlen pawh a hu phurh kher mai. A chhan pawh an thlai thar te a hral harsat zia hre reng a. Chuvangin fee an neih zawh pawh a ring chiah lo a ni. In lam chu phu lo takin a pan hnak hnak zel a. In a thlen chuan a nu chuan a lo haw hmal tuk chu school tan bo maw tiin a lo hau zui. Santosh chuan a nu chu thil engkim a hrilh vek a, a nu nen chuan inkuahin an tap tawp a. Tlai e Santosa pa lo haw lai chuan nu ber chuan a nau chu a lo kuih in Santosa chu a bulah lo thu a. Chutia pa ber lo haw ta chu chanchin engkim chu an lo hrilh nghar bawrh bawrh a. Santosa pa in chungtu an hriat chuan a mang ang tih a hmel atang chuan a lang hle a. Mahse, a nupui fanaute chuan chu chu hre lo se ti ve tlat. A chhan chu, pa ber mang ang hmel a nupui fanauten an hmuh chuan an hnuk a no zual ang tih hlau a ni. Zan a lo nih chuan Santosa nu pawh a rilru ha tih hriat takin khumah chuan a mu meng kur a, a ngaihtuahna a thui kher mai. Santosa pa erawh chu pawnah an khumkhuaiah chuan thuin a fapa school kal chhunzawm zel theihna tur pawisa a neih thei dan tur te chu a ngaihtuah ve mek bawk. A tu ka lo nih chuan Santos-i leh pa chu Santos-a insiam zawh hnu chuan an venga dawr lian nghaktu te hnenah fi pek tur pukna tur zawngin an chhuak dun ta a. An kalna hmasa ber chuan pawisa puk a lo phal aw zawng lo mai. A engamah hmain a lo meng rum nghal ul mai a. Santos-a pa-in khawngaih a dil pawh chuan beidawngin an kalsan ta. Hmun dangah kal lehin chu pa pawh chuan a phal lo chu thu hran tawngkam mawi lo tak tak chuan a lo tawngkhum leh nghal a. Santos leh a pa chu an beidawng hle mai. Khawlai an thlai zawrhnaah chuan ngui tak hian an ding dun a. Bei nge sei run dung tiin dawr pakhatah a han kal leh a, chu pa chu a lo fel kher mai. In fapa school kal theihna tur a nih phawt chuan Kha tiin pawisa chu pein Santosa pa pawh chuan lawmthu hrilh mawlh mawlh a. Dawrkai pa pawh chuan khawngawih ve hlein a pawisa inrul lova an thlai thar hmanga inrul turin an inbe zui a. An pa fa chuan thlai zawrhnaah chuan an kal dun a. Santosa fi tur pawh chu a pa chuan a chhiar mual mual a. A hnuah chuan Santosa chu pein thu tha tinreng chu hrilhin Santosa chuan school lam chu a pan leh ta. School fee te chu pe in tha takin class ah chuan a thu ve thei ta a, mahse thian erawh a la nei chuang lo. An school ban te chuan dan pangai ang bawkin an hnunglam atang chuan neizatin a chanchin te chu an sawi leh thin a, mahse Santosa chuan haiderin hria awm pawhin a lang duh lo. School chawlh lawk laite chuan an school kawta thunna awmah chuan amah chauh hian a thu mai mai thin a. Ngaihtuah a nei tih hriat takin a chang chuan melh ngai a melh leh vung vung thin. An chhungkuain smart phone an neih chhun chu a hmang tangkai thei hle a, a zirlaite pawh a pui ve hle thin a ni. Tum khat a thil en phei chu a rilrua awm lianin hman tangkai hun a awm dawn tih a hre tlat a. A chhan chu a tan chuan damdawiin awmte a harsa a, pan vat te harsa zia a hria a ni. Hliam an awm a inenkawl dan tur damdawiin a awm hnaih mai loh avanga inenkawl lei lawk dan tur te a hre ve hle tawh a ni. Tum khat chu an school in function neiin thusawi hrang hrang leh thil dang tiin an buai ve hle a. An Principal in thu a sawi lai chuan a awm dan chu rawn dik lo thut in a awm bawr khawih a, hma lam pang pan in a awn rei rei a, tlu ta mai a. Chuta awm zawng zawng chu an phek buai hi a ni ringawt. Zirtirtu te pawh an ham hai in tih hmasak ber tur pawh hre lo in mang ang tak hian an awm a. Principal tlu chuan engmah pawh hre zui lo hian awm in A hmang ang chuan an kil bial taih ringawt. Santosh-i chu lo kal vatin Principal chu a rawn pawi sawm nghal a. Rem taka mut zangthal tirin a kut pahnih chuan Principal awmah chuan a nem nghauh nghauh a, CPR a ti ta a. Chutia Santosh-i chet dan chu a bula awmte chuan mak tiin a lo thlir thup mai. Rei tak chutia han ti a, CPR an tih hnu chuan an beisei loh takin Principal chu rawn che in a rawn thaw ve leh ta a. Chutia Principal a lo harh deuh chuan mutna rem zawkah chuan mutirin Santosa pawh chuanin a la thut rilh ran a. Zirtirtute mang ang leh mak ti hmel pawh a la inpawlh nuk mai. Santos chuan damdawiin pan a ngai tia sawi hnu chuan Ambulance a lo thleng a. Principal chu damdawi in lamah hmanhmawh takin an kalpui ta nghal a, Santosh pawhin a thlir liam ve bawk. Kawng lakah pawh chuan ambulance chuan damdawi in chu hmanhmawh takin kalpui niin an hmanhmawh hle a, damdawi in an thlen hnu chuan a thawkte pawhin lo buaipui nghal vatin an hmanhmawh hlawm hle mai. Thil tih ngai neuh neuh te an tih hnu chuan Principal chu ICU-ah dah luh niin a pawnah chuan rilru hah hmel tak hian a chanchin ngai changin an lo awm thup a. Rei tak an nghah hnuah chuan ICU atanga doctor rawn chhuakin pawn a awmte chuan chanchin hre chiang chakin an lo en thup a. Doctor chuan, E khai, a ngaihtuh awm lutuk lo ania, nangni mithiam ho zingah thil thleng ni lo se chuan a nunna kan inchhan hman lovang. Khati a awm tan tir a, CPRL in lo tih khan nasa takin kei ni doctor te min pui a ni. Lo ti lo ula chuan in rawn kal chhung nen kan tlai vek dawn a ni. Enkawlna dawn hma avangin damdawiin atang pawh hian a chhuak har vak loh tur a ngai ang, a han ti a. Chutia doctor thusawi an han hria chu zirtirtu leh midang lo awm ve te chu an lawm hle mai. Santosa'n Principal Niko Hrelwa tlu a a lo buaipui dan te kha an hmu fur bawk si a, an rilru a kal thui hlawm hle mai. An school-ah chuan Santosa chet dan leh doctor-in Principal chungchanga sawi dan chu a thang nasa hle a, Santos pawn nuam a ti ve ta deuh. School naupang thenkhat te pawhin an ngainaiin an ngaisang ru ve tan tlat. A then chuan a chungah a hmaan lo tih dan te, inchhirin ngaihdam te an dil hial a ni. Zirtirtute pawhin fakin a chungah te lawmthun sawi hial a. Principal pawh damdawiin atanga chhuak tawhin a taksa la chak vak lo chungin school function-ah chuan a rawn kal ve a. Santosa chuan a thil hmuh leh hriat chu a tak ngei a hman chhuah thiam thu leh chutiang bawk chuan midang pawn kan thiamna hi a taka hman chhuah kan tum tur a ni Tiin zirtirtute chuan Santosa atanga zirtur an neih thu zirlaite an han hrilh a. Principal pawh chuan thu han sawiin Santosa chu ko chhuak nghalin chhuang leh lawm tih hriat takin a han khawih a. Amah avanga la dam a nih thute leh chawimuaina dawngtlak a nih thute sawiin chawimuaina award chu a hlan ta a. School naupang dang leh zirtirtute pawhin Santosa chu an lawmpui tih hriat takin Kut an beng a, an au thawm pawh a ring kher mai. Santos pawh hlim tih hriat takin a nui var var a, tun atang chuan school kal chu nuam a ti tawh ngeng le. Chutia an fapain a uat hial a dawng chu Santos-a nu leh pa te pawh an lawm hle a, an mittui an dang zo lo a ni ber. Principal chuan sawi chhun zawmin, Santosh i, tute pawn kan hmu sitin kan aunawmnah thin tih ka hria. Kei pawn ka lo haider fo thin a ni. Nimahsela a thiamna, a finna san zia kan hria a. Tun atang chuan tumahin kan hmusi tawh tur a ni lo. Tin chu bakah An chhungkawka sak dan kan hria a, chumi ni vangin tun atang chuan an school fee hi keiman ka tum tawh ang a, na kum thleng pawhin fee hi keiman ka tum sak vek ang. Chutiang mi ni tlak ni tur chuanin nangni pawh in inzir theuh tur a ni ang tiin a zirlaite chu an fuih ta nghal a. Chutia sawi lai chuan zirtirtute leh zirlaite pawh chuan chu thu chu an pawm hmel hle mai. Principal chuan sawi chhun zawm zel in, He school hi intluk tlanna school ah kan puang ang a, rethei leh hausa te zallenna school a ni zel ang a. Chuti chuan he school hian zahawmna a keng tel ang a, school tha leh entawn tlak ber kan ni thei dawn ni tiin an sawi a. Naupang leh zirtirtu te chuan kut an beng dur dur mai. Hun a kal chho zel a, Santos pawn thian tha tak tak te chhar chho in a hlim ve thin hle mai. Tute mah chuan Merethei fa tiin a hmusit ta ngai reng reng lo a. A zirlai te pawh chuan tui chho in in lamah te pawh chuan phur tak in lehkha a zir chho a. Chutia fee pawh tum ngai tawh lova school an kal chho thei tur chu a lawm hle a. Hmasawn tum takin nakin zela a nu leh pa te chawmtu tur a ni tih hriain a naute ngaihtuah chung leh an dinhmun hre reng chung chuan lehkha a zir chho ve ta a ni. Awle, khati zawng kha a ni a, kan channel min lo thlir a, min lo en a, min lo ngaihthlak sak tu te inchungah inza vaiin lawm thu ka hrilh nawn leh a che u, inza vaiin hun hman nuam leh vek ule.